and ndinorwadziwa zvisingaite mfana wangu be patient vese vanotrenda nemutrendero uyu vacho vanotrenda for a certain period of time but hazvizoende kure munhu ane music inenge yako yoka be patient no matter how long the night dawn shall surely come you will succeed ehe kandiva mutarisa vari kutaura zvinoratidza kubva pasi pasi pemwoyo vachiresponda kunyaya yadeuro uyo vari kuti vakamunyima mari saka ivo vari kutaura vachiti aiwa mufana wangu be patient because patient pays iye vari kuti vari willing kumupa song yacho oisa pachannel yake plus vati vachamubhadhara mari yacho yose yaari kuchemera iyoyo zvakare guys musakanga kusubscribe kana kuti followa regai ndikusiye muchinyatsoona nyaya yacho mozondiudza kuti muri kufungei mazvinzwira mega nyaya yacho sezvairi nekusara kwayo delroy ndakatanga kushanda naye ndamuona mupfanha wangu kuti anga ari low because inini pandiri panapa ndiri fan yadelroy zvekuti du Doro yanogona kukuudza yekuti paanoita mashows ndini ndinenge ndiri pakati ndichijamba anoziva ndonakirwa naye is a very good artist you should listen to his music munzwa kunaka kwaanoita so ndakatanga kusenza naye deroy ndichimupa 300 dollars per month saka pandaimupa 300 dollars per month ndaimuti nini unoita chero chaunenge waita basa riripo iroro ngariitwe iroro kungava kupi kwawadedzwa uya ushande chete uwane chi 300 dollars per month and then wokwanisa kuita music yako futi uchirekodha kunash tv saka akarekodha music yakati wandei kukabuda imwe yakati wandei imwe ichiri kubuda izvozvi and then also pama expenses atanga tiinawo e, ake pathis video rakabuda rekugumisira iri mari yaifanira kuya kwaari is 1650 saka maexpenses ake anga akati wandei kupfuura mari yaifanira kuya kwaari hande muzviona thats why anga asina kuzowana mari but zvisinei hazvo i do understand kuti mupfana uyu mupfana mudiki ari kukura ane maneeds ataura kuti ndoda kuchengeta mwana wangu ndoda kuita sei im willing to give him the song oisa pa, pa channel pake kana angowirira nevamwe vari vari mugroup rake momo and then over and above that anobva um, ndamupa mari yacho iyo 1650 iyoyo maexpenses atataura nezvawaya ngatimbomamirei because inini ka iam not just in, in this industry kuita mari kana kuita sei ndakatoburitsa mari dzakawanda handiti mukuzvinzwisisa nyango as an example ipapo pacho pavakaita interview paya paya istudio yangu inini ndomavaiitira interview zvese zvavari kushandisa zvezve vachiita sei zvinhu zvandakatotenga inini vanatozvinzwisisa and hatisa ndambobhadharwa kana sendi rerendi ipapo dai ndachida mari strek ndaivati ndibhadhare yorendi ndiite sei but chimwe chinhu chinongoitika kumaartist edu ndechekuti vanhu vanovapa advice isiriyo Vano vati shamwari ukano tokonya tokonya vanhu vanenge ava unokasika kutrenda kana watrenda paya paya music ubva wareleasa masongs ipapo ipapo masongs ayo anobva atotambirwa chaunga chibva chatanga kutonakirwa but kazhinji kacho vanhu vanyasori nebasa chaivo chaivo ka vanenge vachizviona ende vanozvinzwisisa vanenge vachitoziva kuti hapana mari yakabiwa apa hapana dhiri rakamboitwa apa munhu ari kutodaidai kuti zvinhu zviende mberi hazvizonyatsokupusha kusvika palevel yavanofanira kuti udii usvike but zvisinei hazvo i want to age all the people that are out there musaite kuti vana vedu fanike ava vave desperate because when you listen to delroy you are going to understand that he's one of the best artists that we've got in this country ite nyaya dzevaviri dzinonetsa kunzwisisa but ah, ini mudzidzisiro wandaita mutauro waita baba ava ah.